ye 1 million American. Ah, iyo kupiko? Ah, iyo kuchechi yamakandiwa. Oh.
Saba ude wachii manje? Ugona ngofembera zvine zviri mupokada yake wangu. Wakutozara zara 1 million. Ah, apa baba ka tokona unogadzira history apa. Ah, ini ndi baba ndikuda mari iyo boss. Ah, nhamo yanditamba tsvina baba. Ah, baba ka.
Padiwa zi stake plan apa. Zi plan risina mabonzo baba. kuti titore one million one million ndeyedu kai takutonzwa na one million kutanga izvo yezvibaba but ah, oneka mudhara one million iyi hatikwanise kuitora takadai suka pada tinosimbiswa apo bcause eh, kana takadai so baba tinonofa give up hatiitore zvibaba zvimamonya chaizvo izvo zvechipedza zvima the end baba zvibaba baba, baba. zvelast number ah, ya iwe iweka ukufunga zvandikufunga wangu haa ah, ndekwasekuru medusa wangu tinopiwa simba baba unodarika rekwasamsoni rene ikaka baba one million kairon ndobva ndatengera chii kabhebhi kangu kanyuwana rapta baba boza last week baba kaitondisaiza baba kaitotezera hee utadza kana kundijusira kana talk time e 20 cents zvayo aha manje ne 1 million ah, kanopidza baba mm, baba makutopinza maumani mudhiri racho ah, mdara zheti rese rataita maumani maumani maumani haa ah, kuraiwo baba mhani mimi inoyo hande wasekuru medusa ah, sore mandefu sore wangu ah, kukanganwa ka kufarisa ee eh.

nzara nzara sekuru medusa sekuru medusa madii chikule kule chikule cheod yese haa tapindira vazukuru venyu panapa haa toda unotora 1 million hameno hanzi 1 million clash challenge ramakandiwa here ee eka kule kule kule medusa tikuda bhegi panapa So sekuru tikuda last last number rechiboys chenyu ka chikwambo sekuru. Tikuda chikwambo chenyu chinonzi the end chiya chiya ndochatikuda. Vakomana musvika pano pazvinoperera vazukuru vangu panonzi pa the end pano ndopanoperera tunyaya twese nyaya yenyu idiki diki iyi iri kutobvunda zvayo nyaya yenyu pane ane mukadzi here pakati penyu apa vazukuru haa no sekuru inini hangu ndakarambirwa urombo inini kuita homwe inobvunda mari kuita homwe inobvunda mari homwe inotya mari haa inini haa inini ini ndakatora one million landinobva nanoroora e eh. garaziya one million challenge yacho iri kuitwa rini sunday sekuru musi webirthday rangu chairo chairo ndobva ndazara zara one million ah, pakanaka vazukuru saka iyo tsokwa iyo ndoyamava kuenda nayo kudzimba dzenyu but tsokwa iyoyo inoda kudya bekoni mazai baked beans pabreakfast payo yobva yati palunch inoda iyo rice and chicken uri maspageti nepoko yakagochwa then manheru dzoko yayo yakurara Ini ndasonza ne 1 kg yebeef. Noti beef yese yese ka. Beef steak yakamarinetwa. Plus mukomana iye itsoko anoda futi 6 pack remasaita. Every 4 hours anenge achitekwa zvake achinwa. Plus futi mukomana iye anopfeka zvedrip. Saka mamupfekedza zvakanaka. Makangoshaya zvandataura izvozvo. Ah, ah, vazukuru, handikunyeberei. Munogona kutopenga imi. Chiendai naye komana uyu. Munotora wani miriyoni yenyu. Makaita zvandakutaurirai.

Iwe uri mbavha kayo. Mbavha, mbavha, mbavha, mbavha.
Ah, wangu wangu. Kapfesi katsoko aka. ah, Katipedza baba. Ngatipedza baba to change twese. Baba Bacon enda tobva ndichitiza matiya baba ndatoita zvokuba. Ndatozobuda nepahwindo baba ndakuteterwa naguard. Haa jirafu wangu pakaipa baba. Haa kuita mari hakusi isi. Ndaingofunga ka kuti patinongopinda mu mukirawa rasekuru Medusa riyatova tangopiwa simba rinopfuura rekwaSamson but ei. Hey. Takapuwa mukomana, wena mukomana ari kunetsa baba. Ini ndapera mari yese. apa hembe dzandamutengera idzi ndotora mari yandandifanira kutumira mai kumusha kuyembewo ndakamutengera hembe haa mahwana aya segumbo rehohwa vangu apa tiri kutomwa mabhiyazi zvacho kuti ange chiri kumwa mvura wangu haa inini baba handisina kana kobiri ini ha iwe asi jirafu kuona kwakoyo makandiwa aitaura chokwadi here kati aringoti powo purisha ye1 million ko kana ari kufambisa hake nyaya dzekunyepa achida kuti chechi yake izare nemusesande azowana mo mari ka ofatori ka neni zvipo ozara mari zvake apa isusu vona tee tarombawo uri kupaona seya right right mandebva unoona wangu ndosaka ndichikufarira wangu haa ah, unoona udarika ziso wangu haa ah, baba ndikungozvipa presha zvezvisina basa vamwe munhu ari kutozvitambirawo wangu haa ah, wangu ka inini handichatombode madhiresa aya wangu Ah, ngatisiyane nechitsoko ichi baba aiwe ndichakupenga ichi haa ine mudara madhiri andichatoda haa iwe iwe chimanki ichi chaguta shamari aiwa aiwa aiwa chakatoita zvekutamba nesu haa inini mudhara ndakutochiura tochibika ichi aiwa aiwa